Без аны качырырга тиеш түгел. Килегез әйдә, мин сезне көтәм.

Тизрәк барып җитсәк яхшы булыр. Әйдә! Яхшы тукымаларым бар. Алтынлы тукымалар. Яхшы тукымаларым бар. Алтынлы. Бераз өссез гарак сат әле, без синнән гел алабыз бит. Юк. О, карале ничек тиз чаба. Ул патша сараена барадыр мөгаен. Тыр, тукта. Кем син? Сиңа ни кирәк? Кем син? Һәм нәрсә телисең, дидем мин сиңа. Патшага бер бүләгем бар. Баштан йөзеңне ачып күрсәт әле. Хәзер керә аласың инде. Нинди матурлык!

Нәрсә телисең, улым? Әссәламу алейкум. Ва алейкум әссәлам. Сөйлә, туган, кемгә нинди эшең бар? Мин патшага дип бер бүләк алып килдем. Кая, карыйм әле. Хәзер. Ләкин юк, үзем бирәчәкмен. Чөнки аны монда алып килгәндә бик күп авырлыклар кичердем. Яхшы, үзең беләсеңдер. Бер хәбәрче белән вәзир керә. Ни булды, вәзир? Кил әйдә. Патшабызга хөрмәт булсын. Хуш килдегез. Без болай озак торабызмы әле? Тавышланма. Торыгыз.

Әйе, бу бик матур таш. Син әле китмәдеңмени? Берәр бүләк көтәсеңдер. Шулаймы? Дөрес әйтәмме? Яхшы, яхшы. Сакчылар! Әйе, без монда! Бу кешене урамга чыгарып атыгыз! Тыңлыйбыз, әфәндебез! Ах! Ах! Нинди явыз кеше булды бу! Ах! Ах! Нинди матур таш! Әйе, әйе, бик матур, чыннан да бик матур. Нинди матур таш, машалла! Сез ничек уйлыйсыз, бу ташны нишләтергә була? Әфәндем, минемчә, бу таш сезнең кулыгызда булырга тиеш. Әгәр бармакларыгыз өстендә булса, аның матурлыгы тагы да артачак. Хм. Ә бәлки зур таягымның өстендә булырга тиештер, ә? Ничек уйлыйсыз? Сез ничек кушсагыз, шулай булыр, әфәндем. Ничек телисез икән, шулай булыр. Ничек теләсәгез, шулай булыр. Шуны эшләрбез. Башта бу ташның өстенә берәр рәсем төшерергә кирәк. Сез моны эшли алырлык берәр кешене беләсезме, вәзир? Син бу эшне кемгә кушар идең? Әлегә мин беркемне дә әйтә алмыйм, әфәндем. Белмим шул, бу эшне кем башкарып чыга алыр икән? Беркемне дә белмим. Кыйммәтле ташлар белән эшләүче Юныс үз эшен бик оста башкара. Ул ышанычлы бер кеше һәм кыйммәтле ташлар белән бик оста эш итә. Хәтта бу бәндәләр дә үз эшләрен аңа бирәләр һәм сезнең дәрәҗәдән файдаланып эш хакын да бик аз түлиләр.

Юнус, син буласыңмы? Әйе, мин. Нәрсә кушарсыз? Бу патшага бирелгән таш. Бик матур таш. Син күргән бу таш Патшабызныкы. Ул аның өстенә бик матур һәм күңелгә хуш килерлек бер рәсем төшерергә кушты. Мин сезнең ышанычыгызны аклармын. Әгәр бу ташны бозсаң, әгәр инде эшең патшабызга ошаса, син бик күп байлык алырсың. Калганын үзең беләсең. Бәхет сиңа үзе елмая. Инде мин китәм. Бераздан килеп, нәрсә эшләгәнеңне карармын. Бу ташны күз карасыдай саклаячакмын һәм аның өстенә бик матур бер рәсем төшерәчәкмен. Кем генә күрсә дә, исе китсен. Нинди матур бу таш! Патшаны бәхетле итә алсам, миңа байлык киләчәк. Монда карале, әнисе! Нәрсә ул? Бүгеннән безнең өчен авыр тормыш бетте. Патшадан шулкадәр күп алтын һәм көмеш алачакмын! Гомеремнең ахырына хәтле бай яшәячәкбез! Аллаһка шөкер, бик ярлы түгелбез, тормышыбыз да матур гына үтә. Бик ярлы түгелбез дисең. Ләкин бөтен булган нәрсәбез бу ташның кечкенә генә кисәгенә дә тормый. Байлыкка кызыкма. Сиңа мал-мөлкәт кирәк түгелмени? Ат белән хезмәтчеләр кирәк түгелмени, ә? Барыннан да элек миңа Аллаһның ризалыгы кирәк. Син шундый булырсың инде. Мин эшкә китәм. Патша миңа бер капчык акча бирәчәк. Байлыгым артачак. Безгә бәхет киләчәк. Эшне тизрәк эшләргә кирәк. Бу ташны мин бик матур итеп ясарга тиеш. Әтием, кая киттең? Хәзер кайтам мин, кызым, хәзер кайтам.

Мин бай булачакмын! Хоу! Инде эшне башларга кирәк.

Син нәрсә эшләдең? Патша сине үтерәчәк. Юк, я Аллаһ. Uh-huh. Йә Раббым, миңа ярдәм ит. Хатыным белән балаларымны сиңа тапшырам. Мин беләм, патша миңа бик каты җәза бирәчәк. Йә Раббым, син мине зур кайгыдан коткар. Әй, бөек Аллаһ, коткар мине, коткар. Әй Аллаһ, миңа ярдәм ит, син бар нәрсәдән бөексең. Йә Раббым, рәхмәтеңнән ташлама. Син галәмнәрнең хуҗасы, Синең рәхмәтеңнән башка беркем бер нәрсә эшли алмый. Я Аллаһ. Эй мөхтәрәм шейх, эй Аллаһның тугры бәндәсе, миңа ярдәм ит. Патшаның бик кадерле бер ташын боздым. Ул мине һич кызганмас. Минем өчен дога кыл. Ярдәм ит миңа. Йоныс, Аллаһка дога кыл һәм онытма, бу, Аллаһның сынавы. Бу дөньяда ярлы яшәгәч, патшаның сиңа байлык бирүен өмет итәсең. Аллаһ, бары тик Аллаһ кына сиңа байлык бирә ала. Әй Аллаһның тугры бәндәсе! Мин гөнаһ кылдым, Аллаһка гына сыгынамын, ләкин гади бер колның ярдәменә ышандым. Хатыным белән балаларымны сезнең карамакка калдырам, чөнки патша мине үтертәчәк, башка җәзага ул һич риза булмаячак. Намаз вакыты керде. Әйдә, бергә иртәнге намазны укыйк. Аллаһтан сиңа ярдәм итүен сорармын. Син дә Аллаһка дога кыл һәм Аннан сабырлык белән ярдәм сора. Әссәләмү галәйкүм, Юныс! Вәләйкүм ассәлам. Нәрсәләр эшләдең? Сөйлә. Күрәм, ташка рәсем төшермәгәнсең әле. Я Аллаһ, ярдәм ит. Юк әле, ясамадым. Яхшы. Патша бу ташны ике кызына бүләк итергә теләде. Хәзер син аны бүлеп, икесенең дә өстенә рәсем яса.

Син безне чын мөселманнардан кыл. Мине гафу ит, догаларымны кабул әйлә, гөнаһлардан үзең сакла. Әй галәмнәрнең Раббысы! Җир өстендә бәхет кирәк, дибез. Һәм кич аны эзлибез. Тик саранлык белән байлыкка алданып, чын бәхетнең кадерен белмибез. Дустым, сиңа киңәш бирәм, тыңла. Бәхет дип, байлык артыннан кума. Алтын, көмеш, акча колы булма. Раббың Аллаһ биргәнгә шөкер ит. Һичбер вакыт сабырсызлык кылма.